Salam gadyrly dostlar mähriban ildeşler. Şol agşamlary internet gowy däl dip ýazýarlarda dostlar şol üçin birki hepde bäri ýekşenbe güni alyp durun. Öten agşamda ýazypdym sagadyny. Sagat on iki Eýran wagty bilen. Bizde-de on bir ýarym şu wagt. Enşalla hemmeleriň haly gowudyr. Janlar sag. Ýürekler güýçli, giň. Gelejeklere umytly seredip durandyr işalla her kim. Hemmäňize salam aýtýan tüýs ýürekden we bu günki gürrüňleri başlaýas ýawaş-ýawaşdan. Indi düýnde ýazyşym ýaly Eýrandäki bolup geçýän wakalar birde türkmenleriň şu ýerdäki ýagdaýy näme edip durany ýa näme etmelidigi şoňa meňzeş gürrüňlerdä. Eýranda görüp durşumyz ýaly şu wagt üçünji hepdä gitdi hereketler. Şu wagta çenli şol yngylapdan bäri, aslynda şu reform yslahatdan bäri diýsek-de boljak, hemişe aýaklanmalar eý birnäçe günde soňa gelendir. Ýa hiç biri iki hepdelik bolan däldir. Bu gezek görşümiz ýaly iki hepde boldy, üçünji hepdä girip barýar. Şuň özi-de başdan-da belli bolşy ýaly bu hereketiň dowam etjekdigini görkezýär. Geçen hepdede-de aýdyp geçişimiz ýaly, munuň ýaňlary-da, ýagny enekasy daşary ýurtlarda ýaňlanmalary-da öňkülerden gaty tapawutly boldy. Mezenni altmyş ýurduň Jumhur başkallar, reisjumhurlaryny, hos wezirleri şu zatdan, hereketden hemaýat edip ýazdylar. Ondan soňra Mehsaň tweeti ýüz otuz million aşypdy düýn. Dünýäde görseň her ýerden hemaýat bolup dur-da. Nämäni görkezýär? Bu gezek öňki ýaly däl. Bu gezek bu hereket ýa ýakyn wagtda netije berer, ýa-da uzakda netije berer. Garaz, şu hereket netijäni berýär. Indi basyp, kellä urup ýatyryp bolmaýar. Şol üçin Eý, buň soň bolarmy, bolmazmy, öňki ýaly bolaýmasyn diýip, öz ýüreklerine şeýle şübhe getirip gorkýarlar. Bar bolsa, gorkup ýörmediler. Muň aňyrsy görnüp dur indi. Indi ýöne biziň türkmenlerimiziň arasynda şol mehriň başynda, mehr aýyň başynda bir gezek daşary çykdylar kümmetdäkiler, şonda-da häzir üýşmänkädir şol meýdana ýaňky tezahürat ýerine barjaklary tutup ambulansa Basyp salyp şeýle äkidipdiler. Şu wagtda zyndanda ýatan bolmaly bir ençemesi. Içinde bir-iki sany türkmen gyzam bar. Belki köpräkdir ýöne şoň adyny eşitýänlerimizden Atyf Atyf Ezeýit boldy. Birde Hadije Şirmämmetli. Hatije ýalňyşmaýan bolsam. Olaryň hem ýagdaýlary gaty gynandyrýar. Başga habar ýok, ýagny hanabadalaryndan, maşgalasyndan bir çykýan ses hem ýok. Türkmenlerimiz hemişe şuny ýazlar, bir zat bolsa-da, aý, goý bolsun, ses çykmasyn. Ýa ýokardäkiler birazajyk tähdit etse eýýäm bolýa bolýa. Ýöne başga milletler beýle däl. Başga milletler şol eýýam risalary çykarýarlar, guzaryş berýärler, habar berýärler.

Inşallah oňam bir ýerden zadyny alarda. Garşylygyny alar inşallah. Türkmenler köplenç o sesim çykmasyn, ýaýramasyn, zyýan ýylamasyn, şon ýaly edilýär-de. Ol aslynda ony ýaly deňli zyýany köprägem gelýär. Birinjiden seň sesiň çykmansoň, E türkmenleň ses çykmaýa bular nämesin edibermeli başgalarda zulum etýaler. Diýmek seniň sessizligiň diňe özüňe zulum däl türkmen halkyna zulum bolýar. Sen başgalara vuruljak taýaklarda, boljak zulumlarada ýol açýaň sessizligiň bilen. Şol üçin sessizlik hiç wagtda dogry däl. Sebäbi ses gürleşmek, Sözüň aýtmak seniň hakyň. Sen çagaňa boljagy bolup durka zulum bolup durka sen nämeden gorkýaňa? Sen nämeden gorkýaň? Şondan beterä bolmaz saňa. Bolany bilen nä sen öz namysyňdyr ýa bir hakyňdyr şoň üçin bir zatlarda bermeli bolarsyňa. Hiç bir zyýan görmäni, hiç bir ýerden bir naraty gelmän rahat ýatan ýeriň hemme zat çözülmeýär-ä. Bu dünýä savaş ýeri, mujadele ýeri. Salam bolsun täze gelenlere. Ýöne şu şeýle gorky aýratynam türkmenleň arasynda köp-dä. Soňra şu soragy getirýär. Birki ýerde gürrüň-de boldy. Gürrüň hem boldy. Türkmenler gorkak diýlen gürrüň boldy-da. Indi dogrudan hem türkmenler gorkakmy? Türkmenler gorkak milletmi? Şuny biz köp taryplaýyn bir seredip geçeýliň, gözden geçireýliň. Dogrudan türkmenler gorkak milletmi? Şu wagt Şeýle bir ýüzleýin seredip geçsek, sesi çykmaýan halk türkmenler. Beýle ýüzleýin seredip geçsek, hawa gorkak millet, şu wagtyň özünde. Ýöne muň sebäplerini seredemizde, eger genetik seretjek bolsak, fiziki, ýok onda gorkak däl-la, onam açyklap bereýli. Taryha bir bakaýlyň, taryhda türkmenleň iň gahryman milletleň biri, türkmenler. Döwlet gurjak bolsaň nirýe gajar wagtynda türkmenlere urdurmaly ýada her kim döwletden inem bolsa türkmenleň arasyna gaçyp gelýä atly gitýäler tikýälerde gaýdyberýäler. He şo derejede. Gorkyň zat nämedigini bilmeýäler türkmenler o wagtlarda. Oňa ynançlary gaty güýçli. Ynançlary güýçli. Ýagny ölsek hem bir zadam bolsak biz Alla gowuşýas, Taňra gowuşýas. Onsoň orslar da şulaň türkmenleň şeýle gorkmazlygyna haýran galyp, bular nähili millet diýip, şolaň gorkuzmagyň ýoluny Arap başlapdyrlar. Türkmenleri gorkuzmak üçin bir ýer basyp alanlarynda mes, mysal üçin Gökdepe ýaly ýer, şolaryň gözüniň öňünde zenanlaryny ýa çagalaryny urup, ýenjip otlaýanmyşlar. Oda berýärler dogrudan, diri-diri adamlary ýakýarlar. Muny Zapda okap bilersiňiz. Jemal Mämmedeli Jemalzadäň bir kitaby bardyr, Jeňňi Türkmen A diýip. Şo taýda hatyralar zatlar ýazylýar bir ermeni serbaz orsuň arasynda. Şol ýazýar-da, bular nähili adam bular diýýär, şeýle haýwan ýaly bular diýýär, ot degýär hem-de. Gorkuzyp bolanok bular diýýär-de. Şol ýaly. Onsoň diri uzagere şpon alan çütor türkmen näme sen di düýnüňi bilmeseň bigüni biljekmi gözüňe döneýin. Bir sebäbiň biride şü. Düýnüňi bilmänseň gorkak bolýaň. Hawa. Onsoň geljek. Şol türkmenler şeýdip bir birden zadyny alýarlar. Ýani ööö ýüreklerine gorky salyp başlaýarlar. Ýeňil ýeňip düşýärda türkmenler ýeňilýäler. Ýeňlenden soňra şo millet esir ýaly ele düşýär. Sen esir bolandan soňra sen çagaňa-da şo täsir etýär, seň agtygyňa-da şo täsir etýär. Birinjiden ol Ikinjisi, türkmenler Osman Ahun döwründe bir ýer aýak alýarlar. Özleri bir jumhuriýet gurjak, iň azyndan hutmuhtar jumhuriýet gurjaklar Eýran içinde. Olam bolmaý, ondan soňra-da köp horlanýarlar, urulýarlar, işkenjeler, ölümler. A, Sarly çyýe diýýär, şo bir jemgyýet satar. Men häzir Sarlyň, Tahyryň näme diýenine habarym ýok. Bilmeýän dogrusu näme gürrüň beripdir görmedim. Hawa. Ýöne biraz olarda degip geçeris eger siz ýazsaňyz. Indi şu ýerden o taýdan-da bir gorky basylýar ýüreklere. Ikinjisi Kümmet sowaşy jeňi bolýar, o tarapdan ýene türkmenler kän horlanýar, ýeňilýärler. zyndana düşerler, gaçyp giderler, öldürilerler. Bu indi diňe bir taryhy tarapdan bir Prussiýada geçiş aýtjak bolýan. Ikinjisi, türkmenler öňküde zat ýaşapdyrlar, hep ata münüp, göçebe, göçemen bolup ýaşapdyrlar. Şol üçin hem uruş bolanda, uruşdan soň islän wagtlary çadyrlaryny ýygnap başga ýere gitýärler-de. Birden-bire şol ýaňky ýerleşim ýaşaýşy geçenlerinde şäherneşin bolanlaryndan soňra indi täze dünýäde şoň zadyny tapanoklar, ugruny. Indi nähili sowuşmaly? Şolam biraz türkmenleriň kellesini, zadyny şol täze dünýä görä özüni ösübermegi başarmaýar. Rahmetli Kabla Zinjariýana Tamim Merdo Türkmen Azizaý Kaz Göşe Türkem Migin Harf Mizenenýa. Bolýa sen biraz diňläp otursaň gowy bolar. Bilaseň belki täze zatlar aýdyljakdyr. Hemme türkmenler şonça bilýän bolsa bara gaýrata gelip aýaga galardy. Ony ýaly zat ýokdur. Onsoň Bir gürrüň berip durka biraz diňlemelidir, basyp kelle berjek bolmaly däldir. Başga netijeler çykjakdyr. Bir tarapy bi, ikinjisi hem taryhy, ikinji şol kuçneşini diýýärler, şondan şäherjige gelmek. Olam bir sebäbi. Şol üçin türkmenlerde köplenç şol sazmandehi etmek, bilelikde hereket etmek Häzir serengi ýöň bolmandyr türkmenlerde. Näme şol hemişe birden galmaly, birden savaşmaly, almaly, ýykmaly şo däbi bilen gelipdirler türkmenler. Bilelikde sazmandeýe edeýliň bir hereket edeýliň bilelikde ýöräýliň o ýok. Siz eger seredip dursaňyz şol arap süren zady Itirazlawly türkmenler. Şonda-da bir ony ýaly hemaýyn gelen bolan zat dä-da, birden türkmeniň damaryna gasylýar, bir üýşýärler. Ondan soňra ertir-ertir edil bir soňra çaşýarlar, täzeden hem olary ýygnap bolmaýar. Näme, belli bir sazmandehiler ýok arada, zynjyrlar ýok. Şol üçinem etek ehsasy hereketler. Şol kümmet sowaşynda-da bir galdylar-da, uruldylar, ýatdylar. Ondan soňra näme boldy? Her kim bir ýere gaçyp gitdi. Dewam eden ýok. Şo gaçyp gidenlerem dewam edip baryp duranok bir sazman deý bolup. Daşary ýurda-da serediňde türkmenler iň bir zeýifi türkmenler. Daşary ýurtda-da. Şol üçin türkmenler şol bir gany gaýnap joşan wagty gelýär. Olam gowy bolmaýar. Bir urulýaň soňra ýatýaň kyrk ýyllap. Näme etmeli oň ýerine serhengi medeni bir biri baglanyşyk utgaşyk zynjyr ýaly gitmeli da serhengi ösdürmeli biri birege. Bu-da meseleleň biri. Şol üçin hem başga şäher bar, ynglapdaky meseleler bar. Ýene biziň jografiýamyz-a täsir goýýar. Jografiýamyz. Jografiýamyz näme daglyk däl, sowuşyp-zadyp boljak ýerler däl. Sowaşyp göreşip boljak ýerler däl, hemme zat belli düz meýdanyň içinde. Ryza şaň döwründe-de şo soňunda howa peýma bilen hemletýärler-de. Şo howa peýmalar ýokardan seredip görüp dular atlylaň nirä gaçyp adyp duranyny, emma halkyň näme edip duranyny rahat urýarlar. Jografýaňam täsiri ýok. Bu taýda türkmenler ota kemçiligi bar şi. Biz hemme şular üýşüp Gorky salýarlar şoňa barjak bolýanda. Birem näme arkaňy dag bolsa ýürek daşdan ýa arkasy dag bolanyň ýüregi daşdan. A her gaýsyny bir Bilujistany görseň bir merz bar gelip gidip dular. Kurdistana barsaň şeýle arap. Biziň merzimiz näme? Özümizden beter bir ýerde o haýyrsyz otak ýanaşsaň özi iki el aýagyňy tutup özleri täbil berjek. Şulaň hemmesi üýşüp bir millete gorky salýa üýşüp. Türkmen ýosan gorkak millet däl. Gujur gaýratly millet. Ýöne gaýrat üçin şol hökman şu şertler döremeli. Eger şu şertler döremese onda bir millet muhafazakar bolýada. Indi Ýok, Melli Bişler Türka Holuçin Eslen Irani Nemi Dönen Bişler Efrat Täsil Kerde Eslen Oda. Ha bu zatlara gireris. Bakyn Ýaňy zatlaň biri de bir gürrüňde indi bir dos oglanlaň bilýän adamlaň biri. Zabyllaň obasy bilen owruş bolanda diýýär biz goldadym welaýatlar diýýär de. Welaýatlar biz goldadymy diýýär. Biz näme üçin aýaga galaýly? Aý jan dogan. Sen näme şu wagt zabylyň obasy galyp durmy? Şolar senden kömek isleýärmi? Aşak obaň ýokary wakaň dawasy dawasy dälä bu wagt uruşy dälä. Bütin Iran tutuşlaýyn bir milletiň Göreşi. Şol milletiň içine sen isleseňem bar, islemeseňde bar, sen şu jografiýada ýaşaýaň. Bir kanun esasy ýazylsa, sen şoňa goşulsaňam sen ýazylýaň, şoňa taby bolmaly, goşulmasaňam taby bolmaly, seň şu taýda gaderyň bar, gelejegiň bar. Bir sistem bir nizam düzeýi aýyrasa bir ýurduň içinde sen türkmenem bolsaň parsam bolsaň kürde hemmesi deň ýaýyramaly şol. Sen onsoň öýde ýatanam bolsaň sen şoňa görä gitmeli ýatmanam bolsaň. Şol üçin Sen başarsaň goşandyň goşmaly gowy zatlar ýazylsyn, seňem gelejigiňe peýdaly zatlar bolsun. Sende şu hereketde bir paýyň bolsun. Haň gowumyýet pikir etmeli bakyň gowumyýet mesele gowumyýeti zada haçan zat haçan gowum meselesi bolsa. Şu wagt seň özüň Eýranda bir hakimiýet bar, seni sunny diýip kelläňe urýar. Şialaň özünde bölek bölekde bar zeman heştman rastça palan diýip kellesine urýar. Garaz, bir ortak ýer bar şu ýerde, her kimiň kellesine gurulýar. Şuda-da ortak. Sen ilki şo kelläni gurýany aýyrmasaň, başga maksatlaryňa nähili ulaşyp biljek, nähili ýetip biljek? Aý, olara oň kelle, ol oň kellesine ýatyberseň, Bir-de, şeýle bir ýagdaýlar bardyr, bakyn, türkler zatlar diýýär, türkleriň içinde-de her hili toparlar bardyr. Näme etýärler? Türkleri-de käwagtla ulanýarlar, öz maksatlarynyň üçin ulanýarlar türkleri-de. Bu diýýän mesem parslaryň hereketi. Biz goşulmaly däl. Aslynda ony aýtýan türk däl-ha. Arkasynda başgalar aýtdyrýar şony. Näme alyp galmalylar türkler medende Iranyň ýarysy ýarysyndan ýarysy diýip bolýada gaýgysyz şolary oturtsaň bir ýüzde elli adamlar öýde ýat oturmaly bolýa şol üçin öz elleri bar nufuzy adamlaryna şony aýtdyrýalar ýogsam türkleň aýdynlar düşünýalar bilýärä şu öňündäki böwet engel mana aýrylmasa sen nähili ýetip biljegä öz arzuwlaryňa. Indi men at çekip durasym gelmeýär, ýöne bu biraz zat bilenem baglanyşykly. Sowat, dünýägörüş. Kälerba häzirem hantama. Aý şu galar-da bir zada ýeteris-de, biraz ortarakda bolaýlaýarlar-da. Ondanam bir zat çykmandanam bir zat çykýar. Indi bar-a tamasyny kesibersinler. Indi zat ýok, hantamaýçylyk ýok olara. Indi hökman millet ýa şu düzelmeli içinden, içinden düzelmez diýen, ýa-da şu ýykylmaly, başga ýol ýok. Biz türkmenlere gören zat peýdamyzam ýok. O kerbelaçylardyr, türkmenden don geýip ýörenlerdir, olaram şol ýatdaş edip goýuberiň atlaryny. Hum türkmen zaýlap ýörärler bularda ýat ajet goýberiň olaňam aňyrsy ýakyn. Şol üçin ýok munda hiç şekiňiz bolmasyn siz özüňiz siziň özüňiz men diýip öňe düşüp ýören türkmendäki adamlaryň köpünden düşünjäňiz ýokardadygyny men bilýän. Özüňizde biziň röwşenpikirimiz känä türkmenleň arasynda. Biziň bu režim türkmeniň röwşenpikriniň öňe düşmegini islemeýär. Hatda mejlislerde näme etýär bir zererli adamlar gelsin diýýär biziň sözümzi aýtsynlar şeýdip salýarlarda. Ganymat gürleýän adam bolsa ret edilýär. düýbüni kesýärler. Şol üçin, bir namaýda mejlis boldy, bir kandit boldy, bir palan boldy, oň pikiri ýokarda, ýa ol uly adamymyka seretmäň. Iň uly adamlaryňyz Türkmenisanyň öz içinde ýatyr, gowy-da düşünýärler, gowy-da bilýärler. Muňa bir kän bir kelle madyly gerek däl-ä. Bir kelle gerek däl muny çözmek üçin. Şu wagtky dawa Zabylly obasy bilen Türkmen obasynyň başga-başga meseleleri däl. Bu günki dawa Zabyllyň hem dawasy däl, welaýatyň hem dawasy däl. Aslynda beretjek bolsa, eger gowumy gözlejek bolsaňyz, kürtlerden başlady. Kürtlerden başlady. Ikinjisi hem bluçlar aýaga galyp otyr. Arap Pars Tehran uny bahana da etmejek adam bir ýerden ýa bahana tapmaly ýa-da şu režime hoşhyzmeti etmeli. Ol aýdylýan zat. Meselen, nähili bolar? Ha, seňe bir däne gowumy mesele düşüpdir, seni goldamanlarlar. Indi-de oňa gowumy mesele düşüpdir, bolýar, meni-de goldajak. Ýa ony ýaly bolsa diýýäňmi? Muny ýaly ýagdaý däl abat. O gowum-gowum näle? Şa bir ýurduň özüne tutuşlaýyn bir hereket bar. Ony çagalaram bilýändir, hemmäňizem bilýäňiz, meň açyklamagym-da gerek däl. Ýöne men sebäbi bir, türkmenleriň gorkusyna sebäp bolýan türkmen gorkak mal millet däl aslynda. Näme üçin taryhdan başladym? Taryhy sebäpleri bar. Jografy sebäpler bar, bolýan hadysalar, wakalar we ýene-de ýene bir zat boldy. Hatda şu Özbegistan Yslam Jumhuriýetinde köplenç ahulylar öňe çykdy-da, ahun režimi boldy. Ýöne biziň ahulylar bilen birinjiden-ä sunny bolalyk üçin zeýf galdy, ikinjiden-de ahulylar bilen jowalylaryň arasynda fasyla açyldy. Şu wagt Beluçystanda ahulyň täsiri bar ýa Gürjüstanda. Emma türkmen oglanlar başdan şol başga zatlara ýollara girdiler, ahulylar bilen arasynda fasyla bolansoň ol agzybirlik türkmenligiň arasynda güýjini ýitirdi. Bulam täsiri bar. Ha, dus näzaranyň galap beşe diýýär zabyly. Biziň mentegamyzäkiler bolup biler hawa, ýöne öz zabyllaň öz sistan tarapdäkiler olaram isleýändir. Näme zabyl çörek iýjekgämi? Oň çagasy ýokmy? Oň puly ýetýämi? Biziň tarapymyzdakiler goldanýam bolsa olar şeýle hawa, bardyr olarda. Ýöne o sistandäkiler olar beýle islemez. Sebäbi hemmeleriň gaza gadary, gelejegi, ykbaly. Şol döwletiň berýän aýlygyny hemmesi deň alýar Iranda. Türkmenem bolsa şony almaly, parsam bolsa şony almaly-da. Indi o istisnalary aýdamok-da. Türkmenler bu ýagdaýda indi Gorky bar diýdik. Hawa, bol gorky bar diýip ýatmalymy? Ýok. Sen öz şertleriňe görä näme edip biljek olarda düşünişmeli, düşünmeli. Şertleriňe görä. Lider diýýäňiz, şu wagtda Iranda lider ýog-a. Lider öz juwallaň özleri. Biri bilen irtibat salyp, hereket etmek. Ýöne biziň bir meseläm kiçeňräk şäher bolansoň, eýýäm belli bolýar-da adamlar. Şol üçin dykgatly bolmaly, hawa. Dykgatly bolmaly, öz arada jywazlar ýazyşmaly, bile hereket etjek bolmaly. Ýöne şunam kabul etmeli, her herekete gitjek bolsaň-da, ýatan ýeriňde bolmaýar. biraz özüňden tagalam bermeli bolýa. Biraz ýençilmejek bolsaň, biraz zyndana girmejek bolsaň, ol netije alyp bolanok. Sebäbi sen bir nyzamyň tersine hereket etýäň, begi üýtgetjek bolýaň öz ykbalyňy, aňsat iş däl. Şol üçin hem azatlyga gowşaýlyň, ýatan ýerimizi alaýyn diýilýän bolsa bolmaýar, o zat bolanok, hiç wagtda-da bolmandyr. Şu zatlary birazajyk almaly bolýar, boýun almaly bolýar. Hawa, millet öz ýoluny tapar. Millet öz ýoluny tapar we şol lider ýene-de milletiň özünden çykar. Halkyň özünden çykar. Hä, sen bu gün otur lider bolup näme namaýanda mejlis seçiljek ýa? Halk birine ynansa, bilelikde hereket etse, onsoň birde-bir şura ynansa-da bolýar, bilelikde hereket edip bolýar. Ýöne ol häzir şol eýran halky görşüňiz ýaly bir adam däl-de, bir ýerden görseň sungatçylar, hanandeler hemaýat edip dur. Darýuş Ekbali meselem aýdymçy, aýdym döredip dur. Bir tarapdan şahyrlar, bir syýasat adamlary, her kim öz goşandyny goşup dur-da, biziň hem türkmenlimiz, Aý, men-ä şahyr diňe goşgy goşýan, men ýazyjy, men mugallym, bolmaýar-a. Her synpdan goldap durmaly bolýar. Her synpdan. Şu wagt biziň iki sany gyz oglanymyz içerde ýaty, başga millet bolsa-ow, dady-bidat, gürrüň ýok, gyýamat gopardy. Biziňkiden habaram ýok, sesi-de çykanok, ýazylýan zadam ýok. Birje makala ýazdym. Ez Mehsaýy Kurdistan ta Mehsaýy Türkmen Sehra diýip. Olam näme sen bir däne makala bilen nirä gowuşýaýa, nirä ýetjek. Birki saýtda çykdy zat etdi ýaýrady. Daşary ýurtdakylaram şeýla. Daşary ýurtdan aşa elli-altmyş däne makala çykyp durmaly, ýazyp durmaly. Kim bar-a? Bir iki-üç adam seslerem kän ýaýranok. Eçerdäkilerem ýaty. Gaýtam hemmesi palan zat ýaz, muny bize ýazýar. Jan dogan, bir adamdan bolýan zat däl-ä. Aň, daşary ýurtda-da şonuň ýaly bar. Eçerde-de bolanda, häki meselä girýär-de. Serhengi, taryhy, şony açyklamaly bolýar. Häzirki ýagdaýda meniň pikirimçe hökmän uly özgerişler bolýar ilerde, oňa ynanmaly. Gol gola bir-birine irtibatda bolmaly. Beterde bir her bir sesden gorkup durmaly dä, entejik haýt diýenlerini gorkup titrejek bolsaň hiç zada ýetmersiň. Biraz ýürekli bolmaly. Bu hereketlerde bir zat aljak bolsaň bir zat bermeli bolýar şuny kabul etmeli. Millet jan berýär, gan berýär şeýdip ýetýärler netijä. Biz bolsa oturan ýerimizdenmi bir gezek kowaladylar gaçyp gitjek bolsaň hiç netije alyp bolmaýar. Ýöne baryp siz gana bulaşyp uruş böriňle diýjek däl näme onam aýtjak däl ýöne iň azyndan bir ses etmek öýlerden bir gygyrmak, Bir azajyk bir ruhyýe bermek halka, şo zatlar gerekmikan diýýän. Meselem, şu wagt Wystan, Gülüstan näki zatlar alyp gitýärler başga ýerlere-de Nirwi Nizamylary. Eger şol kümmediň özünde-de biraz ses zat bolsa, olar alyp gitmeýärler dagam, olam ýaýraýarlar, dagýarlar, onda güýçleri azalýar-da. Ýöne sen eger ses etmeseň şolar başga ussallarda kullanýalar ulanýalar. Sen ses etseň olar ibermeýaler olaň näçe ses eden köp bolsa olaň sany azda olaň sany az güýçlerde az bolýa. Azalýa onsoň halky ýeňip bilmeýaler. Sen bir uly bir azatlyga özgerişe ýetjek bolsaň paýyň bolmaly. Başgalar etsin, men alaýyn diýip ýatsaň, onda başgalar-da etmeýär, sen-de etmeýäň. Hawa, men şu gürrüňleri şu gün aýtjagym şol, birem şol türkmen gyzlary unutmaýlyň, birinjiden-ä olaň maşgalalaram sesini çykarmaly. Sesini çykarmaly, näme ýardym isleýän bolsa. Olar ýatsa, halkyň-da sesi çykmaz. Yzarlaň, soraň, hanabadalaryn habar alyň, özlerinden habar alyň. Eger gerek bolsa-da, şolar üçin-de daşary çykmaly bolsa-da, çykmaly. Ýöne bir-biriň bilen agzybirlik bilen hemmesi bile-de. şo şekilde bolmaly. Indi men oturan ýerimden daşyndan bir höküm kesmek niýetim ýok. Bilýän öz pikir garaýşymy aýtmaga meňde hakym bar. Meňde ýüregim urup otyr şo halk üçin. Emma şuny aýdaýyn, iň azyndan goşuljak bolsaňyz hakdyr. Goldaýyn diýseňiz dogry ýoldur. Oňky myňkydyr türkiňkidir parsyňkydyr diňlemäň sebäbi şony aýtdyrýarlar öz eçerdäkileň öz adamlardyr asylda ynanmaň men indi näme sag boluň sorag bolsa alyp bilerin ýöne şo goşuljak dostlar bar bolsa şuňa dykgat etsinler geçen hepde Gürrüň berdi, diý, dostlardan biri soňra maňa, Aý, meň intizarym ýokdy, men bilmeýärdim beýle pahş bolýanyny, diýip, ony hem maňa zyýan ýetmesin diýdi, soňra kesip täzeden goýmaly boldy, olam kyn bolýar o iş men üçin. Gara şöhra goşulyp gürrüň berjek bolsalar. Hökmän şony şu wagt janly, zende, pagş bolup dur, ertir-de men wideoda goýýan şo meseläni göz öňüne alsynlar. Meni diňläniňiz üçin Taňry ýalkasyn, nezeriňiz bolsa indi gowy rahat okap bilerin, gürrüň berip durkaň nezerleri okamak da aňsat bolmaýar. Onda näm Allah baryňyza kuwwat bersin. Türkmeniň arasynda kändir, hawa, düşümli ruňşe fikirde kändir, sofi ahunyň içinde-de gowulary kändir, öz güni öz ýaşaýşy bolup ýörärler. Şol türkmen satiýalla bardyr, mezhep satiýalla bardyr. Ýöne şolar gowy tanap galyň şolar, tanyň şolar. Hawa, olar bilen-de hesaplaşmaly wagt bolar. Indi çera syýasatmedary huk nedarin ýada şu häküriňe barýada hemmesi. Syýasatdan gowy düşünilýä. Seň ýaşaýan ýurduňda hezbe ejaza ýok. Üýşmeleňe ejaza ýok. Birlikde hereket etmäge ýok. Basyp urdurýalar. Dogan sen bolsa da şolary tanap bilmeýaňda. pikirlerini diňläp bilmeýäň. Olaram saňa aýdyp bilmeýär, sebäbi olarda özlerini ýeke görýärler. Agzy bir-ä Taňry bir. Bilelikde bolsa ynsan güýçli hiss edýär özüni. Sen bir üýşeňden soňra bir gyzda-gyzda-da jan bermekli berýäň-la. Emma bir özüň oturan ýeriňde sen özüňi ýeke görýäň. Ol ahunam bir özüni ýeke görse olam bir zat diýip bilmeýär, aýdyp bilmeýär-de. Şol üçin bir-biri goldag. Şol sazmandehi ferhengi bir zynjyr ýaly bir-birine baglanmaly diýdim, a men başdan taryhy elýän sebäbi şul. Şu zatlar kem biziň içimizde. Ýöne bu şertlerle o dörär. Bu baryş bilen dörärem. Taýýar bolup duruberiň. Duruberiň hökmän bize. Ol şertler dörärde türkmen halky-da hereketini eder. Ýöne şol hereketlerde esasy ýalňyş hereketler bolmaly däl-de. Mantykly gitmeli, geňeşip gitmeli. Hezbi Türkmen ejaza berelmeýär-ä. Sen Hezbi Türkmen diýýäň. Bir wagtda-da NGO gurjak bolduk biz. Ijtimaýda şoňa ejaza bermediler. Olaram, olaram bar-a, görýä şuny kim urjak, kim bar başynda, kimler bar. Görýä gürrüň etjek, halka täsir goýjak adam bolsa kabul etmeýärler. Şol üçin bu ýagdaýda bar-a, bu ýagdaýda bu režimiň barjak ýeri diňe içerden bir patlama-da, infijar deruni, içerden bir patlama. Şo bolmasa hiç bir zat düzelmeýä. Hemme zatda näme bir birden adamlar hereket etjek bolsa ejaza ýok, hezbe ejaza ýok. NGO da biraz içtimaýy rafa a oňa da ejaza ýok. Onsoň kände atmalýa. Ýöne aýtmaly gaty zat kän nabi. Käbir ýalňyşlar bolýa, wagtynda güýçli bolmaýas. Su esasy bir galýas. Bir galýas, soňra-da bir ýeňilýäs, soňra-da ýatyrys. Ýatyrys, näme etjegimizi bilmän. Şol galan wagtyňda esasy galmaly-da. Hemişelik aýakda durup biljek, gelejegiňe düşünmek, aýagyňda durup, şol hereketiň dowam edip biljek şekilde galmaly. Bir günde uruş, sawaş, ýykyşdyr, soňra-da sen atsyzlygy, o, bolmaýar. Şol bernamedy başga milletler şony ýaly etýär. Biziňki bir guruldym hiç sesi çykmaz daşary gidende iş bolmaz eçerdäkide şol üçin güýçli bolup bilmeýäs. Hereket edeňde şol mantykly sazmandyhy ädim ädim öňe gitmeli da. Täze obam gaýyp daşda şu dogrudyr. Şony göz öňüne almaly. Biri gelýä, Aý, ol adamy biziň dawamyz däl, welaýatyň dawasy. Näme diýjek? Birisi, Hany ýarag alyp diýä, urşaýyl dargadaýyn. Eý, bu wagt bolmaz-a, jan, o ýene öňki ýaly kelläňi urlar. Ýene ýatarsyň. Wagty bile gitmelida. Bir şetrenji ýaly şol. Haçan haýsy möhräni basjak bolsaň, şony syýasaty bilip, ýurtdäki özgerişler, üýtgeleňleri bilip, dünýädäki özgerişleri, syýasaty bilip, ädim-ädim öňe gitmek syýasat. Bir galypda aý milleti joşuryp soňa ýatyrsaň ol hiç türkmeniň zyýanyna bolýar. Hum entegadi neweştän Perwendi duta Turkmen ta wezayati behdaşt reft weli danişjuyani fars serhetde komite entegasiýa danişgaha tapyş oda bu da bir tep iza bu da bir tep iz türkmen bolsa şoň gözüni odun almaly diýä türkmen hiç wagtda diýä kellesini galdyrmaz ýaly etmeli diýä da şoňa barýar. Inşallah indi bir zat bolsa güýçli bolarys ýöne güýçli hereket ederis, dykgatly bolarys, tejribeli bolmaly. Bolýar meni diňläniňiz üçin köp minnetdarlyk etýän. Taňry ýalkasyn. Hawa, aňyrlardan taryhdan başladyk, emma bu güne-de geldik. Hemme zat bir-biri bilen baglanyşykly. Geçmişi bolmadygyň gelejegi bolmaz. Geçmiş gelejege yşyk tutar. Bu gün näme etmeli diňe gitsek ýene ersasy gideris. Öň nirelerden taýak iýip nirden ýykyldyk şolary bilip şu güne karar bersek onda dogry ýoldan gideris. Köp sag boluň Taňry ýalkasyn. Alla tabşyrýan baryňyzy. Onam seýredip goýaryn zadymda. Sag boluň Taňry ýalkasyn.